Yes, Baba Tinti Peo. Uh, my dear. Mm. Kuye musikana uya akarumbidza yakauya mwana wamairumbiwe kumusoro kwake inga ari kusaudzokera ndadzokera Oh.
Hmm. Hapo. munhu akabva kuema- akabva oenda mazuva apera aya atodzoka Oh. Hmm, hmm.
ipo pandiri kubva apa manhera anaya penenge ndamboenda hangu kushopu kuti ndinotandara nevakomana vaya munoziva rumbidzai anonyepa zvinosemesa maidei ah Rumbi. Hangu. Ah. Iwe. Pamba pova neimba here paya pana pana Rumbi paya. Tumwe tumwe tumba twekuswa tuiri tiya. Agonyepera vanhu vese kumashopu kuzvikanzi pamba pedu ndakawakisa inini six eh, six rooms. Seven rooms house. Eh. Hanzi ine matiles ne ne ne ane maceiling achinyepera vanhu kumashopu. Asi manga asiri kukona.
because imi anoziva kuti munoziva zvepamba pavo anga asiri kuona ah, anombozvitsvaga here kana atanga kunyepa iwe nyangwe pane vanomuziva anenge achingokondomoka ah, rumbi rumbi dai anonyepa zvekuti mbavha yakawanda inosheka mm. rumbi ah. Hmm. hanzi motikari yandakabva nayo kusouth africa mukasvika pamba pedu ndopamunosarenda iwe akabva nemota here musikana waya iri titoshamisika mota ipiko yaro andirumba akaenda les uh, six months dzambokwana here rumbe akabva kuno kumanje manje kawo saka anga ashanda mota nekuvakira engatowakisa mai engatowakira mai wake imba atotenga mota gd six apa manje bheti bheti yacho manje mm. ane nhumbu kawe serious oh yatokure kunobarwa
iwe nhumbu yekubarwa kuratidza kuti nhumbu ndeye kuzimbabwe kunoka
hatichazivi kuti ndiye kupi apa manje chandakutyira manje ka mm. munoziva rumbe manyembere anoita ka papapa ndakutya manje maitika mm. ndakutya kuti anogona kuuya panapa achitondinyeperai nini kuti nhumbu ndiya baba wadii auya
baba d aiwa manyepo ake nenhumbu yake zvinozopindirana pa kuona kwako nemanyepero anoita hazvishamisi kana mangwana akuseni unogona kutoya toti gogo kwai maiti ndine nhumbu yabadii paaanondigutawo ah, manje ipapa eh, eh. hai papa anondoonaasamboite mafanizi aye muraini muno kuninyepera ini kuti nhumbu yandiyangu ya Ah, mwana anonyepa zvinosemesa
mubati unenge une kamwe kadhati kadhati ke futi aiwa ka naiwe rumba aita nhumbu yake aenda kujoza uri kutoda kuti yakutoda kutozvarwa ongo from nowhere ongotanga kukunyepera kuti ndine nhumbu yako Ah, handisi kuti kuita dzi- and- bwarara here rinongosvika pane murume wausingazivi moreover murume munhu kwakuti anzwa nini ndine nhumbu yako nyange kunyepa kwacho nhaimi aita munyepero wemandiriri rudziisaka zvaari kunyepa kuti hanzi ndakawakisirira mai wangu iba pakawakwa iba pamwe akutonyepa kwamuri kutaura iko ah. kana muchida unatsonditaurira zvakanaka kuti makamiitisa rumbi nditaurire ah, ndo zvandisingazodi manje izvozvo ino ndezvii kana musingadi kuti ndikutaurire nyaya kamunotaura Ini ende ndikaona maziso ako achimhanya mhanya kudai kuri bvira pauya kugara maziso ako ari kuita kupipa kasingaperi baba d aiwa aiwa saka saka ndosiya here ini ini kutoitira in case akauya achinyepa kuti ndiri nhumbu yababa d wakumuziva kuti munhu agara achinyepa hauzvibhilivhi kuti inhumbu yangu ndo zvandiri kutoitira kwauri nditokuudza kuti rumbe anonyepa anogona kutouya mangwana achiti nenhumbu yababa d Wozi bana mwa kuma wangu akitotaura iko zvikanja ah, anogona kutonyepera murume wekuti nhombo yake izvo. Ikunyepera iwewe.
Eh. Nemazara akaita varume wese kubva ku, ku number 1 kusvika kuno ku number 30 kuno. Ongo mhanya pana baba ah. D mukunyepa imomo. Iwe mai D ndakutongo kuudza hangu akauya. Aiwa baba D aiwa yini. Rume anenge achinyepa ini nhomba isi yangu. Ukaona asvika pana apa kana rini mangwana kana mheno mazuva anouya. Iwe taura kuti baba D auya isi nhombo yavo. wagara unonyepa iwe rumbi handina nguva yekupindira nhumbu dzenyu wazvinzwa babadi usadondiyedza kana wanga wauya kugara ipapo kuti unatsonditaurira zveshuwa kuti wakamitisa rumbi wauda utanga uda undinzwa ini ndozvaunoda kuita ka ndakambodana narumbi iwe Ah, zviri kutondinetsa ka rumbi anonyepa kubva kunumber one kusvika number thirty kwaungobata baba d vega Ah. ndimi murume anotarisika here pamwe nhengo muraini yacho muno kamaiti inenge yatombopomerwa umwe warume yozopedzisira kwandiri ko ava varume vamataura kuti obvious achapomera baba d mazvinzwa kupi izvozvo kwenini ndoseka seka newanhu kaini pamwe pamukune nguri kumateru ka rumbu wenyu asati aire gai tichitopanana mutemo kuitira mangwana rumbu wenyu asati auya mogara makarongedza twenyu
ndorongedza twangu ndiameno kwamuchaenda narumbu wenyu nenhumbu yenyu handidi mashura pagedhi pangu handidi mashura mangwana ndiri kutogara ndakapfeka jombo rangu nepfuti dzangu ndendiri pagedhi iwe naye handisi kuda unzwa iwe todefenda inini kamurume wako handisi iye akauya kutaura kuti iwe ndirumbe tokuziva unonyanya paiva isi nhombe yabatii wanzwa zvandataura handina nguva iyo yekuda kudefenda iwewe nekuti ndokuziva unondiziva kuita sei unoziva kuti ndisaka nekuti nhumbu yako here ndakaiti ina ina ina ina rubi yacho indoziva nhumbu dzenyu here ah. pamaipanana nhumbu ndingazoziva kuti nhumbu ndeyanikushaya mukanwa ndo yatinozotadza kuwirirana ndashaya mukana inisaka mawire ine zvinyaya aiwa ngatimirire mangwana kana kuti pachauya rumbi wacho asi mazvinzwa ka zvandiri kuda kuita nditori mudefense mode izvozvi thank you very much nekundiisa mudefense mode ngaangoti tyo apa ndiri kumutyora iwe ndotanga ndotyora iwe ndotyora iye ndotyora kamwana kenyu kari mudumbu kamwana kangu nani narumbi
ah, inini saka ini maitine iyo hautaurwe nyaya ini utokuti rumbi munhu anonyepa endakauya maiti mutaurire kuti nhumbu yaise haa musandigugudze apa fambai munopedzerana rumbi kana muchitomufonera mogara mamufonera izvozvi kuti handidi muyedzo handidi muyedzo ngagare matonotsvagana zvekuita ikoko handidi muyedzo pano newe wacho dei watotsvaga kumwe kwekuenda bcause handisisitori muright mode izvozvi iwe hautaurwe nyaya payo tokuudza utaurwe nyaya ndikutokutaurira futi wakuti wakutotanga kutondibhibhira bhibhira haasi choesheni mani ufunga takapusa here mamushaya matauriro enyaya yenyu handiti murume mukuru unouya kutotida kunditaurira kuti wamuitisa shuwa whats so special about that.